Felly, Heidwen, Llongyfarchiadau mawr ar ennill y fedal ddrama. Um, ti wedi tria sawl gwaith, felly mae'n amlwg yn, yn uchelgais i ti. Mae na, dy fel donci fi fe. a di na, falle bod i'n uchelgais. Mi'n lico um, caberniadaeth, mi'n lico gwybod ble i arni a jyst rhywbeth pan fi wrthi neu lot o bethau bach eraill. Um, so na, fe ddys i ben na i lenni a mae ma'n yma rhaid i mewn wedyn y fe gystadlu a wedyn um, Na, wrth lwc oedd y beirniaid yn gweld, yn cytuno de, so na, mae bod yn brofiad eitha cyffroes brawn ma, lot o bethau ben ei gili, a trio cadw ngeg ar gau o fe, sydd ddim yn rhwydd iawn, ond na, mae wedi bod yn ddyrnod bendigedig o'r melled. Mae'n drama hefyd sy'n mynd i uh, bygiau digon tywyll. Ydy, na fi'n credu bod fi'n fenyw sy'n sgwennu pethau tywyll. Yeah. na, mae'n um, yeah, mae rhywbeth oedd o'n i'n teimlo o'n i'n moyn gweud. Mae wedi bod yn rhyw ffordd o fonolog ar hyd rhyw dwy dar mlynedd ôl, a wedyn mynd ati i ail wampo ddi a mestyn rhywfaint ohoni a cyflwyno rhyw bedwar cymeriad gwrwedd iddi. Um, na, stori yw i wrth reswm yn, am ddyn sy'n dod ôl o ryfel sydd ddim wedi cael yr driniaeth sydd eisiau arno fe a mae pethau yn mynd o hwyth a jyst chymod, y profiad hynny den fe. Lle i raddau, clywed am hanes rhai bechgyn neu bachgen o dan ni'n rysgol yn, pan o'n i'n dysgu fel yn Llambed yn dyfe yn dod ôl, um, chymod, ddim yn cael y cymorth oedd angen arno fe, Yym, ch'mod, y pethe, m- pethe 'ma, pethe mowr ma'n effeithio ar deuluodd, a dyw e ddim o reidrwydd yn cael y gydnabyddiaeth na'r amser sydd yn haeddiannol i'r milwyr 'ma sydd yn yn rhoid, yndyfe? A o'dd Beirniad yn sôn hefyd am y defnydd o o fratiaith ac Ie. o Sysneg yn dweud bod e'n bod e'n briodol o'dd e felly o'dd e'n o'dd e'n rhan pwrpasol o'r darn. Yym, odi, fi'n credu m- wrth sgrifennu unrhyw beth fi'n trial bod yn itha naturiol achos os ewch chi sgrifennu rhy barchus barchus chi ddim yn cyfleu y person nage chi? So na, gwrando fi'n cedi fe. Dwi gles di'n geg a gwrando ar llais. Gobeithio falle bod chi'n uneithi neu bod gynulleidfa yn gallu uneithi gyda'r profiadau, gyda'r person yn y fe. Achos mm. os rhywch chi rhywbeth sydd ddim yn naturiol ar lwyfan, mae pobl yn mynd i weld rwyddo fe. So ah. dyna oedd y, y nod, gyda'i lwyddo ddim beth arall. Ydy'n fam i drio blant. Ydw. Yn bennaeth adran ac yn yy yn byw ar ffarm hefyd. Ydyn ydyn. Ac wedi cyhoeddi nofel felly ti'n fyny brysur ofnadwy. Ac ar y fishi, fi'n lwcus iawn. Mae gyda fi fam yng nghyfraith a mam a dad a chymod dan yng nghyfraith, maen nhw gyd yn gefnogol iawn, mae'r gŵr. A na, mae chymod, mae rhywbeth i chi, fi'n joio wneud, so mae ma'n yma'n neud e fe. Mae lot o fenwod yn rhedeg marathons ar y bethau fel ni. Na, fi'n mwy hapus mas yn shed yn, yn neud rhywbeth e neu yn parlwr yn, chymod, yn pwtio.